Adɔfoɔ yɛma mo akwaaba bio de reba Ghana nsɛnsɛm so. Na sɛdeɛ mo nyinaa monim no, me din ara ne Lappy Gyee. Wobɛtumi afrɛ me Showbiz Ninja Man. Eh, me producer baako pɛ ne Richie Flex na me senior camera man yɛ Currency Digital Rasta. Me panyin kɛseɛ a ɔtaa yɛn akyi yɛ Sammy Flex. Na ɛnnɛ no, nsɛnsɛm no, yɛbɛ starte fi social issues, social issues. Na social issue no, ɛhɔ no yɛde ambulance nsɛnsɛm no na ɛbɛ starte. Ɛkame ayɛ sɛ ambulance no a aba no, a ɛyɛ two hundred and seventy five ambulances no a Ɔmanpanyin Accra de aba no, ɛɛm, sɛ ɔbɛ release so koraa nso, adane asɛm. Day in and day out, nnipa rehwere wɔn nkwa wɔ yɛn kwantempɔn no so. Nnansa yi ara, Cape Coast kwan no so ara, accident bi siiɛ. Nnipa ahwere wɔn nkwa, ebi apirapira. Na mpo nka wɔn a wɔapirapira mpo a, anka ambulance bɛrahye akɔ hɔ akɔ save ebinom life. Because obi wɔ hɔ a, mogya na ɛretu no. Nti sɛ ebia ɔnya car na car no rehye no ntɛm de no du hospital a, biribiara bɛyɛ fine but sɛ ambulance no ndu hɔ ntɛm a na sɛ ɔyɛ late to go to the hospital no a na sɛ mogya no nwu no ara sɛ wonim sɛ mogya nso deɛ ɛno ara na ɛma nipa life nti sɛ mogya no nwu ara na ɔshorte mogya no a ɛno ɛtumi kum nipa no na ambulance yi a yɛde aba yi a ɛno ɛyɛ for one constituency no Sɛ constituency no wɔn sɛ yɛ two seventy five nti ne nyinaa no na kyɛ sɛ constituency bia baako baa me baako no koraa for one constituency no koraa no ɛnso ɛnso mpo but o deɛ yɛnfa no saa sɛ aba mo release adeɛ yi nso ɛma ɔman no nso ne yɛn yusu so ɛno nso so adane asɛm mete sɛ nka yɛsɛ ɛɛm ɔmanpanyin ɛɛba abɛ release Ɛna ministry of health nso asɛnde lɛtɛ ɛde ama ɔmanpanyin sɛ ɔn holding on, ɔmo pa no kyɛw, ɔmo pɛ sɛ ɔmo postponedi, mo postponedi for dɛn? Ɛn like mente aseɛ. Ambulance no nso ɔman yi sika na yɛde tɔɔɛ, ɔman yi sika yi nso ɛyɛ tax payers nti adɛn ɛnyɛ nipa baako sika, adɛn na ayɛ ɔman no den, mpanyinfoɔ no den sɛ ɔmo bɛ release ambulance no ama agye nipa nkwa because Me I don't understand. Yɛde picture bi bɛkyerɛ mo a a picture no ɛyɛ ambulance a ɛwɔ ɛm sɛ North hɔ baabi because ɛno no wɔatwerɛ so Zogu community eh ambulance na ɛyɛ tricycle wahu ɛyɛ tricycle ɛna nipa no wɔde no bɛto mu na kyerɛ sɛ eh wɔde no akɔ hospital anaasɛ yɛ sɛ yɛafrɛ emergency a ɛno na ɛbɛakɔfa nipa no aba na ɛno no speed ahe na ɛbɛtumi akɔ at the same time no heat ɛbɛwom because assuming sɛ ebi a nipa no um, onidi some um, special treatment bi wɔn for for the person to feel comfortable ansa na wɔn de no edu hɔ a heat koraa ɛbɛwɔ saa adeɛ no mu no because nɔfoɔ no nso no ɛhɔ heat wɔ hɔ and we all know that. Adɛn nti na mpanyimfoɔ ntumi ntoto nneɛma ntɛntɛm na wɔn ntumi save nnipa life? Sisi a wo like ɔmanpanyin ayɛ wo den ɛne ɛɛm health foɔ no nso ayɛ wɔn den sɛ wɔn bɛ release ambulance yi. Sisi a assuming sɛ ɔman no nyinaa wu a hwan na ɔkɔ govern no? Ɔman no nyinaa nni hɔ a hwan na wo bɛ wo bɛ leadi no Wan na ebetua tax ama wo wɔ ɔmanpanyin no koraa nso woanya eh em akatua because sɛ wonim sɛ tax payers money nso ɛno na ɛma wo akatua nti sɛ yɛn nyinaa yɛ nyɛ em available ne yɛn nyinaa yɛ yɛwu ne yɛnni hɔ a wobɛyɛ dɛn abu ɔman no wo nko ara wote mu a ɛbɛyɛ wo dɛ so why don't you make things comfortable for the society anaasɛ em the country that we live in ambulance a mobɛ release nso so ɛno nso adane asɛm. Ɔmanpanyin, yɛsrɛ wo, yɛsrɛ wo paa, yɛnim sɛ biribiara deɛ wobɛtumi ayɛ biribiara wɔ ɔman yi mu, yɛpaw kyɛw, release ambulance no na ɛnsave life because obi wɔ hɔ a wapira kɛkɛ a sɛ ɔtumi du hospital hɔ on time a, yɛbɛtumi asave ne life. Ɔmanpanyin, yɛpaw kyɛw, yɛpaw kyɛw paa. Ɛna yɛ, yɛ, yɛde ambulance no a wɔde aba no nso no, picture no, ɛyɛ a na wode ato hɔ ama wɔn, ɛɛ, fa to hɔ ma wɔn na wɔnhwɛ. Yɛda mo ase. Ɛɛm, yɛtoa so. Yɛfiri hɔ a, yɛbɔ hwii, yɛkɔ coded. Ɛɛm, music, ɛɛm, musician, um, coded. Ɛɛm, ɔno no ɔwɔ 4x4 group ni mu. Sisi a menim sɛ 4x4 ewu o, sɛ ewu yi o. Because Captain Planet, ɔde ne din to a, Captain Planet na ɔde 4x4 aka ho. Coded nso, coded 4x4. Prince, Prince nso 4x4. Na coded. akɔka asɛm bi a kyerɛ sɛ ɛyɛ obiara nwanwa. Coded ne um, Kwaku Manu have interview bi na Kwaku Manu bisaa no sɛ, Bible ne ɔbaa a ɛyɛ ɔbaa to, as in a shape like the ass of a woman, uh, the buttocks of a woman. Bible ne ɔbaa buttocks, deɛn na Coded wobɛfa? Coded tena hɔ dinn na ɔsere kakra. Kyerɛ sɛ, ɔno n'adwenem no ɔnim deɛ ɔbɛka, ɔnim sɛ deɛ ɔbɛka no ɛmfa kwan so. But ɔyɛ generous, ɛmfa kwan so mmom because for you to choose a woman's buttocks over Bible no ɛɛm as a Christian no ɛmfa kwan mu but wayɛ waka nokorɛ because mmarima mmom deɛ ɛyɛ a na sometimes most often ne mmarima no no menka sɛ most often ne mmarima biara ɔbarima bi apɛtoɔ nti na Wendy Shay kaa sɛ barima biara pɛhwɛ. Ah, yɛbisa barima yi sɛ Bible ne ɔbaato deɛn na wobɛfa a, straight away coded sɛ ɔbɛfa ɔbaato. Yie coded wobɛfa ɔbaato agya Bible. Ɛɛ waka nokorɛ, waka nokorɛ mmom. Ɛna Kwaku Manu sɛ sɛdeɛ waka nokorɛ no akoa pa ɛɛ akoa pa nokwafoɔ Nyankopɔn de wobɛkɔ heaven because waka nokorɛ woanyɛ motoro modwo. Wɔn, ba me deɛ ɛyɛ me nwanwa ɛna deɛ ɛyɛ me sere nso sɛ, asɛm a ɔka yɛ yi nso ne ne nnwom a ɔde aba foforɔ no ɛyɛ ɛyɛ different, ɛmmɔ abira. Ɛmmɔ abira koraa because ne nnwom a ɔde aba foforɔ no yɛ gospel a wa wa title no Hand of God. Ɛna yɛbisa no sɛ Bible ne ɔbaa to neɛ na ɔbɛfa na ɔse ɔbɛfa ɔbaa to. Nti Golden, wode adwene di agorɔ anaasɛ ɛmu deɛn, attention kɛkɛ na wopɛ anaasɛ ɛmu deɛn? But attention no nso at least wanya because meka ho asɛm obi foforɔ nso bɛka ho asɛm video no nso kɔ viral nti ne nnwom no yɛ hand of God ɛna eh, o choose bible eh, o choose ɔbaa to over bible eh, ɛnyɛ hwee ɔyɛ nipa mogya ɛredi ne mu ɛfuru sane ɔwɔ feelings nti deɛ anakoma ɛka kyerɛ no no ɛno na o choose yɛ no. Nti Nti wogye Bible di? Megye Bible di very well. Nti yɛmfa no sɛ Bible ɛne mhm. toɔ ɛda hɔ ma adeɛ na abɛyi. Bible ne de bɛyi.
Ɔbaa ato.
Okay. Ɛne Bible ni ɛmu deɛ na abɛdi kan. Ɛɛ bɛka sɛ. Adana asete.

mɛfa bible no menye sɛ ɔbɛfa bible deɛ wode kaakaa fɛs na sɛ ɔbɛfa torɔ no ɔmayɛ ɛtorɔ no na bɛfa because wabua ne yie papa sɛ nyame gyina ha ɔde wobɛkɔ heaven straight because woyɛ akoa pa nokwafoɔ wɔnkyɛgye ne simple ama me paa ɛntesa wa no ɛtoɔ no ayɛ wɔne gye toɔ ho dodo adɛn
nti Yɛmfa ɛno ntwere hɔ. Ba ne nnwom no nso, ɛyɛ dɛ nti wobɛtumi akɔ akɔhwehwɛ na woatie bi. Yɛkɔ Wandihye nso ase ɛyɛ a, Wandihye abɛ posti biribi wɔ Instagram sɛ walusu big time contract, big time deal a ɛyɛ some foreign um, alcoholic beverage company bi a wɔbaa sɛ nka wɔne no bɛsaene deal a um, ɔbɛ yɛ ɛɛ advert ama ɔmo kyerɛ sɛ ɔno ɔbɛ headline ɔmo biribiara but asɛ FDA nso so ɛnyɛ ɔmo dɛ adan a wohu sɛ Wendy Shay yɛ ɛɛ influential person a personality a ɔwɔ ɔman no mu na nkorɔfoɔ bebree ɛluku up to her wohwɛ girls na ɛba no bebree a ɔmo luku up to her ɛɛ. Yɛsoma ɔɔ girl bi bɛka sɛ Wendy shape ɔpɛ n'asɛm paa ɔpɛ Wendy shape asɛm ɛna Wendy nso so ɔwɔ shape fine ɛno nti nkwadaa no ɛhwɛ Wendy shape as in ɔmo ɛɛ model anaasɛ ɛɛ ɔmo ɛɛ idol anaasɛ ɔmo mentor na I don't know ɛɛ sɛ mekae Kwame Djokoto sɛ na ɔtaa yɛ nsa advert paa, but ahwɛ a recent no ɔnyɛ bio. Asɛ FDA ɛmaa no warning sɛ saa de no ɔngyae because ɔno nso yɛ influential personality ɔwɔ ɔman no mu. Nti sisi a no woyɛ influential person a wontumi nyɛ alcoholic advert. Wontumi nyɛ. Woyɛ a yɛde wo bɛkɔ court. Nti ama Wendy Shay ɔse ne thousands of dollars. a ɛwɔ sɛ nka ɔɛn ne from ɛɛm saa alcoholic beverage yi ɛɛ company yi ahwere no ɛna ɔde abɛto Instagram a o like ɔretwa dwaadwoo sɛ biribi kakra a ɔbɛnya apɔdwɛ no nso no FDA so so agye afi ne nsam FDA so so ama no warning nti ɔntumi nyɛ ɛɛm yɛnkɔhwɛ ɛɛm ɔmo tuu no ɔmo images na ɔmo de baayɛ no yɛnhwɛ Wendy Hye tweet no ɛɛ ne Instagram post no ɛne FDA nso lɛtɛ no eh, yɛde bɛto hɔ na moahwɛ. Nti monhwɛ yɛn ba sisi a. Yɛtoa so a, yɛkɔ eh, Tamale. Na Tamale na hmm, asɛm kɛseɛ bi asi wɔ hɔ nom. Na me asɛm no koraa ɛyɛ me nwanwa sɛ a whole journalist A whole radio presenter wantumi an recognise sɛ obi yɛ fake from the um original um personality. Obi aba wo studio se ɔyɛ Teni, wantumi an differentiate between the original Teni and the fake Teni. Ɛna wo grant nipa no interview ɛma ɛfa mu successful ɛna wo san ne no twa picture doesn't mean sɛ ɔno journalist no anaasɛ ɔno presenter no ɔnim n'adwuma ɔnhwɛ TV like ɔnni social media so anaa mente aseɛ medwen ho a mente aseɛ ɔne nipa no ayɛ awie ɛna wasan ne no atwa picture ɛna nipa no ɔbaa no gyina wɔn mfimfini ɛna mmarima tuu kantinka mmienu mu gyina wɔn nkyɛn na wɔn de no atwa picture na a na wohwɛ teni ɛne the fake one no ɛne the new one ɛɛ like the original one a difference ne so wei wohwɛ ɛɛ ɛkyɛ bi a wahyɛ a wohwɛ a asɛ wabɔ cornrow sɛ ɛyɛ dreadlocks nso sɛ ɛyɛ rasta nso ba original teni ni nso ne ne ne ne hair no yɛ short. ne deɛ no yɛ ɛɛm kwasi atadeɛ no bi asɛ afro type no bi ɛna ɔno ɔpɛ ɛɛ saa ɛɛm ɛɛ durak ɛɛm yɛfrɛ no sɛn po mmerɛ fi ɛɛ edin wei tupac ɛwɔ sam wei bi a durak bi a ɔbɔ wɔn ɛhɛn ɔno tɛni no tae bɔ saa durak no bi paa But lady wei ɔno no wahyɛ normal cap ɛna dreadlock wohwɛ ne kyɛ no akyi sei a dreadlocks wabobo wabɔ ne ti no yeah wa locke but all aside all this no ɔmo nhu difference no sɛ Teni koraa wɔ colour kakra ɛkyɛn lady wei a yɛreka n'asɛm yi mpakyɛw picture no yɛbɛ splite ato hɔ nom na mo ahwɛ yɛde eh, lady fake one no bɛto hɔ Teni no nso bɛto hɔ na mo ara moayɛ assessment no ahwɛ. Difference no so. Me ah well da kyerɛ sɛ journalist no asɛ ɔnyɛ research, ɔnnim adwuma no so. Wahu? Because menim sɛ radio presenter biara deɛ at least nipa no bɛba wo studio for an interview a, wobɛyɛ ne ho enquiries kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛti wobɛhu questions a wobɛbisa no. So wahu? Wahwɛ ne ehm updates the last time ɔyɛɛ post ɛne the ɛɛm ne wɔn upcoming project a ɔbɛyɛ ne nyinaa ne pictures a wɔatwitwa sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛnya biribi aka afa ne ho questions a ɔbɛbisa no but I don't know sɛ wɔn anyɛ wɔn nyinaa na wɔn hu sɛ nipa no still na they granted her the interview a wɔn bisa no question biara nti yɛde picture no nso ɛto hɔ ama mo ahwɛ deɛ ɛtwa toɔ no koraa no wei ɛyɛ adesua kɛseɛ. Adesua kɛseɛ paa wei yɛ out outside Ghana Sierra Leone yɛkɔ hɔ eh because of sɛ yɛno nso wɔ African country no mu nti na yɛde ɛno nso aka ho na wei yɛ adesua kɛseɛ paa ɛde ma yɛnom a yɛn adwene mu da hɔ a yɛse yɛyɛ ɔman ba pa ɛnkyɛ na eh yɛ yɛkye korɔmfoɔ a deɛ ayɛ yɛ ara ne sɛ yɛbɛbo no deɛ ayɛ yɛ ara ne sɛ eh ebia yɛbɛhye no Wɔn but ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ no matter what a nipa no ewie a koraa no fa no kɔ police station na ehu sɛ ɛɛ ɔman no there are laws a ɛ govern ɔman no law bi eni hɔ a ɛkyɛ sɛ okye korɔnfo a ɛwɔ sɛ ɔbo no eku no anaasɛ ɛwɔ sɛ ɔhye no law ne sɛ fa no bra station nanso Ghana ha sei there are some certain areas a yɛkye korɔnfo a na yabo no. to the extent sɛ yɛtumi ku no koraa. Ebi wɔ hɔ koraa a wɔtumi de no hyɛ manhole mu na kyerɛ sɛ yɛnhu n'akyiri akwan bio. Menkae amanfoɔ yaw sɛ yɛbɛkae ɛɛm yɛn recent, menka sɛ recent, yɛn sogyani yi a ɛɛm ntɔkwa ntɔkwa bi gidigidi bi yɛ no ɔkorɔmfoɔ ɔkorɔmfoɔ ɔkorɔmfoɔ even sɛ ɔyɛ ɔkorɔmfoɔ koraa monkye no mfa no nkɔ station ɛ. Susu ampa ara sɛ ampa odeɛ ɔnyɛ sogyani na ɔyɛ korɔmfoɔ a. moabo no moeku no na monyaa dee adeɛ na owiaeɛ no ɛmba back moeku no asa woahwie nipa mogya agu wahu nti adesuadeɛ a yɛba bɛsua sisi a ne sɛ mehwɛɛ video bi na saa video no ɛkaa makoma paa ɛna me se me ne mo ba bɛkyɛ ɔkorɔmfoɔ ɛɛm bɔdamfoɔ bɔdamfoɔ ɛna wakye ne yɔnko bɔdamfoɔ na ɔde no rekɔ police station. Ɛnna obi bisaa no sɛ, Ah, adɛn na wakye ne yɔnko bɔdamfoɔ? Ɔde no rekɔ he? Ɛnna ɔse, Oh, wabɛwia ne radio. Madman arrested a colleague madman, took him to the police station for a reason being that um, wawia ne radio. Nti sɛ bɔdamfoɔ nya adwen sɛ ɔde ne yɔnko bɔdamfoɔ rekɔ police station sɛ wawia ne radio a, Na adɛn na yɛnom a yɛn yɛn adwene mu da hɔ no, ɛyɛ a yɛnhu no saa? Sɛ sɛ yɛkye, fine, wabɛwia me phone, makye no. Makye no a, ɛnyɛ police station na ɛwɔ sɛ mede no kɔ sɛ okay, wabɛwia me phone. But na mabo no na maku no. Mebo no na maku no a, phone no ɛmma back. Mɛsan ate sika foforɔ akɔyɛ dɛn? Akɔ akɔtɔ phone no. Maku no kɛkɛ, asa. But bɔdamfoɔ wei huu nyansa kyee ne yɔnko bɔdamfoɔ no de no kɔɔ police station sɛ wawia ne radio nti na ɔde no rekɔ na yɛmfa no ntu. Nti wei wohu sɛ bɔdamfoɔ no asɛ ɔwɔ nyansa sen yɛn no mu bebree a yɛn adwene mu da hɔ a yɛkye bɔdamfoɔ yɛkye korɔmfoɔ a na ɛhɔ no a yɛabo no ne yɛku no yɛkye no a ne yɛde no ato manhole mu yɛkye no a ne kyɛ sɛ yɛyɛ no ayayadeɛ ɛyɛ a moma moma yɛnsua adeɛ kakra. Sɛ bɔdamfoɔ mpo rekyerɛ yɛnom a yɛn adwene mu da hɔ sɛ ɛwɔ sɛ yɛkye korɔmfoɔ a yɛde no kɔ police station a, na ɛnneɛ ɛwɔ sɛ mommyɛhwɛ saa asɛm wei ne ɛka no yie. Video no yɛde reto hɔ ama moahwɛ. Nine de video no bi na video. Oh, but no bi na video. But senior man, I said what do you? Eh? It is tea for tea?

e arrest am e say e thief e e thief e e e e e say e thief in red yo bɛyɛ. Yoo yɛda mo ase sɛ moanya berɛ na moahwɛ saa dwumadie yi. Me din ara ne Lapjee, me na medii dwumadie yi ho kyeame. Ɛyɛ Ghana nsɛnsɛm so ni. Me producer baako ne Richie Flex, senior camera man yɛ Digital Rasta, ɛɛ Currency, yɛ panyin kɛseɛ pa ara yɛ Sammy Flex, Ɔno na ɔ sponsor saa dwumadie yi ma ne nyinaa ɛyɛ pɛ yo. Yɛda mo ase sɛ moanya berɛ na moahwɛ dwumadie yi. Dase nnɛ yɛbɛsan ahyia bio. Metu kyɛ ma mo.